Менә без татар кешеләре әйбернең билгеле, әйбернең билгеле икәнен күрсәтер өчен шулай сөйләшәбез. Менә бу каләм, теге китап, бу йорт, менә шушындый сүзләр кулланабыз. Ә менә гарәпләрдә әйбернең билгеле халәттә булуын күрсәтер өчен Сүзнең алдына куялар әл дигән менә шушындый артикль. Артикль. Әл дигән артикль, әйттек инде, ике өлештән тора. Беренчесе аның һәмзәтүл васл, икенчесе аның сәкенле ләм. Һәм ул һәрвакыт сүзне сүзнең алдында булачак. Менә бер сүз алыйк әле. Менә ике сүз алдык. Беренчесе аның китәбүн. Икенчесе әл китәбү. Китәбүн дип әйткән э, укыганда без инде э, уйлыйбыз. Менә бу китап, китап турында бара. Нинди дә булса китап турында. Ә менә әле китә бу булса э, конкрет э, әйбер турында бара, конкрет китап турында бара. Э, менә бу китабун булса, ул нинди дә булса китап, э, библиотекадан алып кайткан китапмы, минем өстәлдә яткан китапмы, яисә э, берәрсенең шкафында ята торган китапмы, ул аның нинди халәттә икән белмибез. Без кайсы китап турында сүз барганын белмибез. Китабун дигәндә Кайсы китап соң ул дигән сорау урынлы була инде. Ә әле китабы булса, инде ул конкрет, менә билгеле ул нинди нинди китап турында сүз барганы, билгеле әйбер турында, билгеле китап турында сүз барганы беленә. Менә китабун дигәндә сүзнең азагында нәрсә тора? Безнең тәнвин тора. Тәнвин дамма китабун. Ул безнең сүзнең азагы икәнен күрсәтә һәм бу тәнвин күрсәтә сүзнең билгеле халәттә булмаганын. Әйбернең билгеле халәттә булмаган. Ә менә әл-китәбу булса, бу инде билгеле китап турында сүз бара. Һәм менә сүз менә монда тәнвинга безнең бетте китәбун тәнвинегә бетте. Без күрәбез инде, әгәр дә тәнвиннәр бетсә, э, тәнвиннәр кайсы хәрефтә тора, шунда сүзнең азагы булганын. Һәм менә әл дип башлана икән сүз, ул менә сүзнең башы була. Әл ул менә бу сүзнең э, э, составына кергән белән, менә сүзнең сүзнең эчендә була инде. Һәм менә тәнвин белән әл бер вакытта да бергә бер сүздә очрашмыйлар. Чөнки инде бер үк вакытта китап билгеле дә, билгеле, э, э, билгесез дә була алмый. Әйбер бер үк вакытта билгеле дә, билгесез дә була алмаганга э, тәнбин белән менә әл дигән тәгриф бер вакытта да бер сүздә очрашмаячаклар. Менә безнең э, гарәп алфавитында бит инде 29 хәреф бар. 29 ның хәрефнең әлиф хәрефе ул бу эшләрдә катнашмый. Чөнки аның авазы юк. Һәм безнең кала 28 хәреф. Менә шушы гарәп алфавитының 28 хәрефен бүләләр э, икегә. Һәм 14 хәреф безнең була. Ай хәрефләре 14 хәреф була, кояш хәрефләре. Менә шушы әл тәгрифкә карата гарәп алфавиты ике, ике төркемгә бүленә. Беренчесе аның була айныкы, икенчесе кояшныкы. Э, менә ни өчен соң була шулай иттереп бүлгәннәр менә бит бөтен кешеләр дә айны да кояшны да э, беләләр инде менә шулай иттереп бик шартлы рәвештә шулай итеп бүлгәннәр чөнки ай безнең әле камәр камәр сүзе каф хәрефе менә шушы төркемгә кергәнгә ай төркеменә кергәнгә анда э, шушы хәреф шушы төркемгә кергәндә аны ай хәрефләре дигәннәр һәм менә инде кояш безнең шәмс

Тә, сә, дәл, зәл, ра, зәй, син, шин, сад, дад, та, ва, ләм, э, нун, алар безнең вай хәрефләре. Ә менә мондагы 14 хәрефе безнең э, хамза, бә, хә, ха, дим, айн, гайн, каф, кәф, фә, мим, вәү, һә, я, болар безнең кояш хәрефләре булалар. Менә ничек укыла соң? Әл э, белән укыганда, менә шушы хәрефләрнең алдында, ай хәрефләрнең э, алдында әл тәгриф килә икән, ул безнең бер нәрсәсе үзгәрмичә исхар кагыйдәсе белән укыла. Аның э, әл дә әл дип э, шундый э, ачык итеп әл дип укыла һәм менә мондагы хәрефтә т хәрефе, т хәрефе булар бөтенесе дә чип-чиста иттереп укылалар.

Әл-яумә, әл-яумә. Менә бу төркемдә безнең 14 ай хәрефе э, белән 14 ай хәрефенә китергән сүзләрне күрсәткәннәр һәм менә монда әл тәгриф әл э, артикле бернинди үзгәрешсез укыла һәм аның артыннан килгән ай хәрефе дә бернинди үзгәрешсез укыла. Бу безнең исхар камарие була. Ә менә 46 нчы биттә безнең кояш хәрефләренә китергән күнегүләр бар. Менә беренче сүз монда әл әл-тәүвәбу. Һәм без аны укыйбыз әт-тәүвәбу. Әт-тәүвәбу. Менә монда инде безнең Хамзатуль Васылда тора. Без инде үзебез Хамзатуль Васылга нәрсә куябыз? Фатхны куябыз да ә дип укыйбыз. Аның артыннан л хәрефе килә. Һәм бу л хәрефе өстендә бер әйбер дә юк. Һәм ул безгә әйтеп тора, менә бу л хәрефен укырга кирәкми, ул идгам кагыйдәсе буенча т хәрефенә кереп китте дип. Чөнки аның артыннан килә торган т хәрефе т хәрефе өстендә шадда тора. Һәм без аны

Әмма ләкин аның артыннан килә торган th хәрефе өстендә шадда барлыкка килгән. Һәм без инде шуны күрү белән аңлыйбыз, монда лы хәрефен укымаска, төшереп калдырырга, ә th хәрефен икеләтергә дип. Һәм без аны шулай укыйбыз да, әс-сәү-вә-бу, әс-сәү-вә-бу, әд-ди-ну, әд-ди-ну, әд-ди-ну, әз-зә-ки-ринә.

Бу инде безнең Әл-Фатиха сүрәсендә әд-даллин сүзен э, э, э, монда язганнар. Безнең да хәрефе артында анда дулкынлы сызык тора һәм без бу дулкынлы сызыкны озын итеп сузабыз. Әле без бу теманы үтмәдек, киләсе дәресләрдә үтәчәкбез. Әлегә без аны кушып, сузып укыйбыз. Менә карыйбыз инде. Беренче бу сүз башлана нәрсәгә? Хамзатул васылга башлана. Хамзатул васыл өстенә без үзебез куябыз ә. Әне куябыз, фатханы куябыз. Аның артыннан ләм хәрефе килә һәм бу ләм хәрефе өстендә сәкенне язмаганнар. Тик артыннан килә торган дат хәрефе өстендә анда шадда барлыкка килгән.

Әл-Тәгърифнең ләмнең өстендә тора торган менә бу сәкенен без йолдыз итеп алсак, ул безнең кайчан күренергә тиеш? Ул безнең йолдызлар һәрвакыт ай булганда гына күренәләр. Һәм менә ай хәрефләре белән укылганда безнең һәрвакыт әнең сәкенле ләм ачык итеп Күренеп торачак йолдызлар айда вакытында ничек күренәләр, шулай ачык иттереп аның сәкене булачак. Ә менә кояш булганда безнең йолдызлар күренәләрме һавада? Юк, күренмиләр. Менә кояш хәрефләре булганда безнең тәгърифнең ләмнең сәкене күренмиячәк. Ул безнең качачак артыннан килә торган кояш хәрефләренә. Димәк, безнең әл-тәгъриф, кояш хәрефләре белән килгән очрашканда, алар арасында идгам шәмсия кагыйдәсе барлыкка килә. Безнең әл-тәгърифебезнең сәкенле ләмебез кереп китәчәк арттагы кояш хәрефенә. Һәм без аны Коръәндә ничек күрәчәкбез? Коръәндә ләм хәрефе өстендә бер әйбер дә булмаячак, чиста булачак, һәм арттагы килә торган кояш хәрефе икеләтелгән була, аның өстендә шадда булачак. Һәм без менә шушы ләмне төшереп калдырабыз һәм арттагы шамс хәрефен икеләтеп, идгам шәмсия кагыйдәсен кулланып укыячакбыз. Ә менә инде әл-тәгъриб, ай хәрефләре белән очрашканда, монда инде изхар камария кагыйдәсе барлыкка килә. Һәм без аны бер нәрсәсен үзгәртмичә, ачык иттереп әл дип һәм артыннан килә торган ай хәрефләрен дә ачык иттереп шул хәрефнең үзен укып, изхар камарие кагыйдәсе белән укыячакбыз. Менә инде бүгенге дәребесебез безнең азакка якынлашты. Әгәр дә сез шушы әйберләрне төшенеп, аңлап калсагыз, сез инде бүгенге материалны бик яхшы итеп үзләштергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәләмәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.